njĩtagwo ndungata ya ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩre gũkwĩra ndĩ mũhonoku jesu nĩ mwathani na nĩ hunjagia ũhoro ũyũ mwega na ngoragwo ndĩ mũtangathi kwa inoro fm ndaciarĩirwo kũndũ gwĩtagwo itũra rĩa njirũ handũ hetagwo waĩ ikino location ũmũthĩ ũyũ ĩkoragwo ĩ division gĩthũngũri kiambu county ndambĩrĩria thukuru wĩtagwo kiaibabu primary school ngĩtwo thukuru wĩ ngumo mũno kũrĩa gĩthũngũri wĩtagwo st josephs high school gĩthũngũri ngĩthoma form 1 twaingĩra form 2 ngĩtransfer nĩ ũndũ wa mathĩna nĩ kwa- nĩ kwarĩ na mathĩna ma mbia ngĩthiĩ ngĩthamĩra thukuru wĩtagwo deb ting'ang'a secondary school ndarĩkia Ah, form 4 mwaka wa 1998 nĩrahurũkire gĩcari gĩcagi gwitũ ikinũ kĩndũ mĩaka ĩrĩ nĩmaga ndeithagia aciari akwa mawĩra ma mũciĩ na no ndarĩmagia mabuti tondũ nĩ nduĩte kahũa mũno mũno mũno macamba-inĩ marĩa mathiũrũkĩirie na kũu gwitũ ndanina mĩaka ĩrĩ nĩguo ndokire gũkũ mũciĩ wa Nairobi na hĩndĩ ĩyo ndĩrĩ ikinũ itanathiĩ ona college itaroka Nairobi gũthomera college ya ũhoro wa ũmemerekia na wandĩki wa magathĩti nĩ ndarutaga wĩra wa gũtangatha mĩbira okorwo nĩ ikinũ wĩra wa kũ MC matũũra-inĩ ũguo hivi hivi o kahora kahora. Nĩ ngĩhikanĩtie nĩ ndĩ mũtumia, twahikanirie nake mwaka wa ngiri igĩrĩ na ithano, etagwo Betha Njeri, na tũgagĩtanahĩrwo na twana. Nĩ ndĩ kairĩtu getagwo Tania Waithĩra wa Mũturi wa Mũirũ. Uh, nĩ tũrĩ kangĩ na nĩ kahurũkire nĩ mwathani getagwo Ĩnjũ Waithĩra, Ĩnjũ Wambũi ĩ joabu wa mũturi wa mũirũ ndĩrakĩrathimwo na kahĩ gĩa gwĩtwo mũirũ wa mũturi na reke njuge nĩ ngoretwo kuo kuma hĩndĩ ĩrĩa inoro yambĩrĩirie na to inoro fm hĩndĩ ĩrĩa yambĩrĩirie ona radio citizen ndakoragwo kuo Ah, hĩndĩ twakoragwo na slot ya kwaria gĩkũyũ inoro rĩahingũrwo mweri 21 wa mũgwanja mwaka wa 2003 ngĩthamĩra kuo na ngĩcoka ngĩheo tabarĩra ĩngĩ njĩtaga kanitha tondũ nĩ kanitha kanitha wa kĩmũrĩ kĩa inoro tabarĩra ĩyo ĩtagwo kĩmũrĩ kĩa inoro Sunday rũcinĩ kuma thaa ikũmi na ĩmwe nginya thaa ithano hĩndĩ ĩyo no ũmũthĩ ũyũ nĩ kuma thaa ikũmi na ĩmwe nginya thaa inya cia rũcinĩ na mĩaka ĩyo ikũmi na ĩtatũ nĩ ngoretwo hau ngĩtungata ngĩhunjia na no thomaga imenyithia cia maũndũ matiganĩte ũndũ ũmwe na imenyithia cia ikuũ so ngerenwa ici hotanĩte hotanĩte mĩaka ĩtatũ kĩrũmanĩrio kuma mwaka wa 2013 2014 na 2015

tũtigaga mathĩna maitũ ngĩti-inĩ ũkamatiga hau ũgathiĩ studio rĩu tondũ ũngĩgĩtwarĩra andũ mathĩna maku rĩ nao menao menamo rĩ nũ gũteithia ũrĩa ũngĩ na wathiĩ kũmĩrĩria arĩa angĩ